Баланы тәрбияләү ата-анасында ничә яшьтән алып ничә яшькә хәтлек булырга тиеш? Баланың
өйләндергәнчә хәтле.
Өйләндергәнчә хәтле. Өйләндергәнчә хәтле бала ана төресендә. Тагын бер балигы булганча хәтле дә әйтәм тагын. Балигы булдың икән, син уже все, үзең әти-әнисенә төшәсең, балигы булгач. Ну инде иләндерер өчен, әлбәттә, иләнү турында без әйттек, иләндерер өчен дә баланы шул тәрбияләргә кирәк шуны. Ул сорарга тиешле. Әти, мин мына бу хат кызны алып кайтам дип әйтмәскә тиеш. Әти, әтисе әйтергә, улым, өйлән әле син мына шушы кызны аласак, нәрсә булыр икән дип әйтергә. Ә син әйтәсең, Юк, әти, мин моны-моны алмыйм, моны-моны алам. Бу уже әтине тыңламау була. Ата кеше иртә торырга кирәк, шуның өчен балалар да шуңардан өйрәнәләр алар. Иртә торыр өчен нишләргә кирәк? Иртәнге торып намазы укырга кирәк. Янына китереп бастырырга кирәк. Әйдә, улым, Кил. Әйдә, син ят та тор, минем белән ят та тор, белмәсәң. Ят та тор. Тор, ят. Әйдә, менә утырабыз, басабыз хәзер намазга. Әй, рәхәт дип, макта син аны. Әй, рәхәт, әлхәмдулиллаһ, шөкер. Мына нишләп китте бит теге мактарга кирәкмәгән алларында. Мына яхшы булды бит теге, шундый төстә генә макта син аны. Мына яхшы булды бит без диген. Намаз укыдык, безгә Аллаһ Тәгалә сәҗдә кылдык. Вәт рәхәт булды, вәт хәзер инде юынаб, утырабыз да ашыйбыз бергә диген, әгуз бисмилләне әйтеп. Вәт. Әни инде анда тәмле пешергән анда вәт шул белән ашыйбыз диген. Макта ибәр. А-а-а. Әйдә киттек. Аннан соң әти кайчан намаз укый дип әй үзе дә килә ул. Үзе дә килә ул. Вот. Бу намазга өйрәтү инде бик тә шәригать хөкмен. Шул беренчедән хәреф белмәсә дә күңелдән өйрәтү тиешле булабыз. Хәзерге вакытта, мин әйтәм, урыс хәреф белән язылган әйберләр күп, шуның өчен дәресләрне укытырга балалардан. Ходай Тәгалә, я Рабби, инде үзе генә балаларыбызга, бала ничек дога кылабыз бит. Балаларыбызга, балаларыбызның балаларына та кыямәт нәсел уларыбызга дин ислам юлында намаз әһелләре, руза әһелләре булып яшәргә, иман әһелләре булып яшәргә булсын инде бетерибез. Ничә шулай дип телибез бит сеңнәре. Шуның өчен яра инде бетерә иде.
Тагын нәрсә сормакчы идем. Нәрсә әйтәсең?
Балага гыйлем Гыйлемгә мәхәббәт уятырга нишләр өчен кирәк балалар?
Укытырга да, мактарга. Ә, берәр нәрсә белде, ул мактасын. Да.
Мына, эй, мына кара әле, бу кара рәндек бит бит диген. Кара әле, кара җиңел генә рәндек тә киттек бит без ул диген. Хәзер килә килә, а, ата, ана дип анда язылган анда әйтик, гарәпчәне язган барында. Боларны карады, сразу рәндик, әре бит күрше малай бер нәрсә белми бит диген. Шулай итеп мактап өйрәтергә кирәк. Гыйлемне шулай өйрәтергә кирәк. Ха, яде килә әле укыйк әле, әлхамны укыйк әле. Ай, ват яхшы. Ват син булдың, менә шул әйбәт. Син үскәч тә укыйсың, Алла теләсә диген. Җәннәткә керәсең, диген. Менә кая кереп, мактап укытырга кирәк түлке. Анда бит әйтелә, гыйлемнән бушатмагыз дигән, каты иттереп укытмагыз дигән. Гыйлемне каты иттереп укытмагыз, йомшаклык белән укытырга кушкан. Мактап, мактап укытырга кирәк. Гыйлемгә рәтле өчен түгел шулай. Укыту дип әйтеп, каты итеп усаллап әйтсәң, укымый ул. Укымый аның, аңтур, моның эчендә шәй, ни бар бит, шәйтаны. Баланың түге үзе кечкенә, аның шайтан, кечкенә шайтан да бит аның эчендә тора. Мактап укытырга. Только дилмгә нитәр өчен мактап кына укытырга кирәк.
Аннары тыңламаса әрләргә яме? Йә кыйнаргамы? Тыңламауны
әрләп кертеп булмый бит. Әрләп көтеп булмый. Тагы бер нәрсә. Әйтте бит, ике. Ике әйтеп тә кертеп булмый. Бер әйтәсең, ике әйтәсең, өч әйтәсең, беләсеңме, ул тыңламый. Шул анага бер теге гадәткә кереп китә ул, ул аны уйламый да. Шуның өчен бер әйтеп тыңламады икән, син аны калдыр. Калдыр син аны. Бүҗтага әйтеп тинан итмәсә, икенче вакыт китереп әйтәсең тинаны. Берәйтеп тыңламаса, син ул кат-кат әйтмә. Кат-кат әйтү бик начар нәрсә. Гадәткә керә шулай итеп, аннан ары сирәк шулай әйттереп торырга кирәк була аннан соң да. Ул кыйнау дигән нәрсә юк, начар нәрсә. Кыйнама да син аны, сукма да син аны. Кул, кул, нибат, күзең белән карап куркытырга кирәк малайны. Кечкенәдән үк. Ә бу ремень ир-атның? Ремень юк.
Ремень, белмим мин, ул ремень белә, аны әйтәләр теге вакытта мәдрәсәләрдә теге усалбаны борчакка бастырып торганнар да, чыбык белән сукканнар ди. Ул барыбер аның белән ни, рәткә килми. Шуның өчен беләм, менә безнең мин үзебез нидән әйтәм, безнең әткәй менә безне ул укытты, аны бер тагын бер Мөслим дигән энем бар, 38 нче елгы, ул менә Даже укымыйдыр ия. Да, ул аны әткәй уктау-уктау тәбәрәкләнеп күңелдән рәнди инде ул аларны. Да. Мәчет, мәктәпкә бармаска әйләнде. Мына һушыннан, кулыннан асып, матчага асып куйды. Усал да, усал тагы бер кат өстәп, кушаматы да бумбые. Таза бумба, шундый таза ни, кушаматы да бумбые. Асып куйдык, ия. Асып куеп кыйнады инде ул аны кәчтүм. Мәктәпкә әле монда кайткач бу никәс янында кечкенә ызба, беркая китеп кача алмыйсың. Урам, урамга чыгып китә алмыйсың. Шул ызбада кем теләсә нишләсен утырып укырга тиеш буласың. Укыды, укыды. Ярар, алланың тәбәрәк белән әйләнеп укып дин туарындыкны әлхәмдүлилләһрән алам барымды укыды. Мәктәпкә бармыйм ди. Алты класска кадәр йөрде. Нишли? Әткәй бәйли муйныннан. Муеныннан бәйли эт шикелле. И моны мәктәпкә алып чыга, милтергә алып чыга. Мин уйләнгән ул вакыт армиядән кайткан авылда. Бу нишли, әткәй ди, болай яхшы түгел инде, мин үзем барам ди. Көзге быкырдыкта көзге салкыннар була, беләсең, баягында күн итек турында инде кайчаннар. Мин үзем барам ди. Ычкындырып муенымнан, ди. Әткәй, тәтә, нигә ычкындырып муенын? Әткәй, ну инде, действительно, үзе бара була инде мәктәпкә хәзер. Муенына ычкындыра. Мәктәп монда, борыла да бу якка таба китә. Белдеңме? Дүртәүбез, вот дүртнең арасында берсе чыкты. Борыла да китә авылга. Җәяү китә, сез капка. Сез кабы унбиш чакрым, беләсеңме? Менә шуннан, менә ул тыңламый, тыңламый, тыңламый әйләнде. Нәрсә булган монда? Йә шундый кеферлек, йә харам кергән. Без барыбыз да яхшы, бу я, бу начар. Бу тәңкә әйткәндер, кем белгән аны. Мат минем майларым, әлхәмдулилла, фәлән тәгән дип инде. Кайдыр. Мәгънәсең булган. И шушындый ук малай нишләде диген син анда. Да ул тыңламады, усал булды. Хәзер укуны шуфер укып чыкты ул, шуфер укыттылар. Машинада йөрде. Эчте, тәмәке тартмады. Эчте, аракы эчте. Кайларга, ниләргә барып, аның Казанны сатып алырлык акча эшләде ул. Өйдә бер тин бирмәйчә ул, бөтен ни, дуслары аның күбие, беләсең син аны. Вот. И шул көнгә калды итне дә, Моннан инде китте ул Флойд нитеп кечкә-мечкә Казанга. Казанда скорый помощь машинасына кереп, дәдә, анда элекке шундый эшлиләр, анда кереп, машинаны алып, шул машина белән трамвайга барып бәрелгән. Шуннан ул бик күп аның ниләре күп булды инде, шундый ниләре. Аны коткарып та калды. Шуннан китте әлеге Ташкент ягына, әллә кая. Мин аңа ызба салып бирдем ие. Менә шул ызбаны саттым мин. Менә шул ике, ике сбас алдым шусын да. Вот, монда каласыңмы, тигендә каласыңмы дидем. Мине әткә калдырды. Монда, син тигендә кит диде. Диге туган апа. Итә диде. Аны сатып әнкәгә бирдем. Шул акча, шул сбак сатып эчеп бетерде. И калды жалбакка, җыри, җыри, җыри, җыри. Теге бездомный без ничего, бер нәрсәсез беләсем син шуны. И кая китеп югалып, үлгән и кая да күмгәннәр инде шулай. Все бит и бетте шуны. Менә бер йортта, бер ана, бер атадан үскән малай. Все, юкка чыкты ул шулай. Ул 38 елга, ул хәзер 72 яшендә. Юк ул, бетте инде. Эзләтеп эзләтеп тә карадык, кайда бәреп бетергәннәр инде шул. Менә белдеңме ничек килеп чыкты ул? Үлән дигәч үләнмәде. Җыртка салып, давай җыртка салып, давай үлән шунда диге үләнмәде. Миңа Хрущев салып бирә диде. Ул Хрущев заманы я. Беләсеңме? Мына, мына бер ничек тә әйтеп булмый. Аллаһ Тәгалә шулай кушкан анага. Бер ничек тә әйтеп булмады. Анага әнкәйнең әйткәннәре, ул теге китапларда бар анда, исе ич аракыдан ишек кергән. Теге иш күмәч пешереп, ул күмәчләрне нитеп, берсен нигә хәерчегә биргән, берсен үзенә биргән, берсен Матмайга биргән. Ул нигә шундый күмәчләрне пешереп ашатып кенә дигән. Юк, балай, беләсең син шуны. Берничек тә дә булмады. Анага теләгән дога, анага телкән әт әнкәйнең, әткәй үлеп китте, мәрхүм котылды. Әнкәйнең теләгәннәре. Анага теләгән дога, анага сораган Алладан. Юк мына, булмады. Берничек тә китереп булмады. Мин дә торды, торды, торды инде, булмады. Казанга китте, Казанда энекәше, эне энекәш янда тор. Энекәш инде эшкә дә кертте инде аны, ни генә кылдырып тормый. Всё, бетте. Аракыны ташламыйчан, булмады. Аракы тарткан, Эчкән дә эчкән, эчкән дә эчкән, всё, бетте. Менә кем яхшы, менә кая киткән, яшь сабый баладан үстергән, беләсеңме син шуны? Әти, әни белән үсте, әткәй укытты, бөтенләй ул әйтәләр ди, исерек килеш булды, аның башына кергән инде ул, ой-ой, ул укый, ой, укый ул, ди, укый, барын да белә, ә вот эт муенына нияте, җәүһәр аскан шикелле. Аны укыганнар. Сәбәп шул язмышмы инде? Менә моны ничек әйтеп булмый. Кеферлек минде бу. Бик кеферлек ул. Или ничек тә булса харам кергәнме, белмим, әткәй инде безнең арак эчмәгән, тәмәке тартмаган дип әйтте, тәмәке бер төрмәдән кайткач кына бераз тарткан булган ул. Беребез дә бит тәмәке тартмыйбыз. Беләсең. Менә шул, менә шуның өчен баланы шул, аны шул тәрбияләгән инде шул катлы. Шулай тәрбияләгән, барыбер әнкәй бит тәрбияләгән аны. Әнкәй имчәксез нимезгән анага шул хәлле. Имчәк шулай әйтмичә, безнең әнкәй бик тә ул белмидер и мин ничә сигез бала, җиде бала үсте тапкан. Төнлә өчәү дә монда иде, җиде, җидәү. Җиде бала табып та мин уразамны калдырганым юк, диде. Белмим, ди мин узда калдырган. Теге бала тапкан чагында кала бит микән чак. Алар да үч каза кылып бетергән. Белмим мин, ди, намаздан калганнарны. 96 га хәле җитте. Укып утыра да инде шулай. Улым, нәрсә укыйсың, ди, миңа сорый баны. Миңа килә инде. Улым, нәрсә укыйсың, ди, миңа сорый хәл. Мин дә, мине дә өрәт әле, ди. Менә бу инде бишектән ләхеткә хәтле укырган ни бу әбиең. Белдеңме? Шул балкуын тәрбияләп үстергән, менә шулай булып чыкты. Аны нишләтеп тә булмый, моны белмим, моны ничә дип аңлап та булмый. Язмыш дип әйтеп инде, язмышын белмим. Аллаһ Тәгаләнә шул дине булган, бер кефирлек булган дим мин аны.
Шулда Яна бетрик. Там бер мәсьәлә. Бу бала белән ата-ана мактанырга тиешме кеше алдында или? Нишләргә?
Мактанырга.
Юк.
Юк, мактанырга тиеш түгел. Минем балам шундый, минем балам шундый, минем кызым шундый дип әйтеп мактанырга тиеш түгел. Аны Аллаһ Тәгалә үзе белә, аны кеше дә күрә, мактанма син аны. Ул бу ярый торган, моны мин әйттем бит әле, кеферлек булган булды ди. Бәлкем, кеферлек булгандыр. Безнең мына фондбалар шундый әйбәт, бар да укканнар, бар да әйткәннәр, мына бу, моны да уккан, ә бу нишләп чыккан мына? Ул артык вак үткән. Тагын бер нәмәс тә, баланың олысына күп ләгә. Уртанчысы кыз бала инде үтмәсендә. Кечкенә малайга аны кечкенә диләр дә, бер нәрсә эшләтмиләр аны. Аны эшлә яклыйлар. Анага бөтен нәрсәне бирәләр алдан. Әйдә сиңа, мә, мә, кечкенә син, мә, кечкенә син. Монан шулай итә, итә, итә, итә, кеше бозыла да китә. Менә шул. Шуның өчен бик тә дах. Хәзер инде шилә дә бер булгачтан, бер булды да шыр булды диләр. Менә вакытта балалар күп булган аркасында да, менә шулай кечкенәгә нирәк булган ул. Олылар, үскән олылар тәртипле булган. Кечкенә шундый килеп чыккан. Минем малайлар мондый, минем малайлар укыган, минем малай фәләенткә, минем малай тегенди дип әйтеп, минем малай тегеләй булды, болай дип әйтеп, юк, мактанырга тиеш түгел. Мактану иң начар нәрсә ул. Пәйгамбәр галәйһиссәлам әйтәме, әгәр дә сине мактасалар, туфрак алып, күзеңә бәр дигән бит әтинең кешене, мактаучының. Балам дип әйтеп мактанырга тиеш түгел. Менә шул бу шундый кеферлек булган, шундый нәрсә. Только шул гына башка бер нәрсә түгел.
Болай балалар ничек тигез күрергә соң? Азмаз, тигез күрергә барын да. Балалар тигез күрү тиешле, әлбәттә. Ну, күңел дигән нәрсә тагын нәрсә бар. Бөтенесе бер тигез булмый бит әле. Сорыйсың, кайсы тыңлый торган, кайсы тыңламый торган да була. Ну, бала каршы әйтмәсен инде. Каршы әйтү начар нәрсә. Балаң әгәр дә каршы әйтсә, ул бит тә болай кешелек дә ни шикелле, ни. Ә бала инде каршы әйткән, ул бит тә синең чып, безнең әнкәй әйтә ди, чып ташлаган ни, ни генә бит мин укытып инде, ди. Беләсеңме? Бала, да, анага инде бөтенләй дә. Ана рәтергә тиеш булабыз шул инде, ана хакы, ата хакы. Ана хакын, ата хакын рәтергә тиеш булабыз, күп эшләр булачак анда. Белмим, бу балаларны. Хәзерге заманда бик куркыныч нәрсә, ул менә безнең бит менә хәзер тележкада утыртканнар, ул ул бала кайчан ул аны әтисенә ул тележкалардан да ничәшәр меңлек тележкада тәгәрәтеп баралар аларны. Кайчан ул аны әнкә әти әнисенә түли? Бала шул ярый белә ярамыйны белергә тиешле дә, бу малның, акчаның кая килгәнен белергә тиеш үсә башлагачтан ук. Әрәм бит бит, исраф белә, исраф белә хәләл, хәләл белә харамны уратырга кирәк. Менә бу хәләл ярый, бу харам ярамый. Әйттем бит, башлык. Ярый белә ярамыйны белергә тиешле. Менә бу хәләл ярый, бу харам ярамый. Менә бу нәрсә ярый, менә бу нәрсә ярамый. Аңласын шуны, ярамый менә бу нәрсә эшләргә. Белсен ул аны ярамаганын. Шуның өчен Әйт, балалар шул.
Ират, әти кеше кыз баласын ничек тәрбияли? Кыз бала, кыз бала тагы да нирәк тәрбияли. Кыз бала бу ир бала әйтүендә, кыз бала бик тә, әйтәм бит инде, ул җәүһәрдән дә, алтыннан да кадерле. Кыз бала нишләргә тиешле? Ул бит кеше йортына бара торган кеше. Аны Кыз балага, дип, пигамбәр галәйһиссәлам дә әйткән, кыз туганыңа чыбыркы белән булса, чыбыркыңны булса селкеп кит, дигән, ат өстендә барганда. Кыз бала бик нежный, аны яхшы тәрбияләбрәк кенә үстергә кирәк. Кыз бала, мин хәзер дә әйтәм, хәзерге вакытта кызлы кеше бәхетле кеше, дим. Аның күңеле йомшак, кыз баланың. Анага каты әйтергә ярамый, ул хәзер җылый башлый. Йомшак аның күңеле. Анага йомшаклык белән кирәк ул кыз баланы итәргә. Мөмкин хәле йомшаклык белән. Вот. Шулай тәрбияләргә кирәк аны. Моны син кызым дип әйтеп бит. Анадан, тагы бер анадан килә. Әйттем бит әле. Кечкенә чагыннан ук үзенекен үзе җуып, курчакларын җуып, курчак киемнәрен җуып, шул курчактан килгән чагында, өстәгесенә үбеп, үзенекен чистартып, Үзенең киемнәрен чистарга куеп, урынын җыеп, ул аның эше була барысы да, урыннарын җыеп, бөтенесен менә үзе җәеп, үзе җыеп, шулай иттереп эшләп, зур үстерергә кирәк аларны. Ну, укытырга кирәк. Укыган чагында, әлбәттә, шушы кыз баланы дигән анда бик тәрбияләп үстерергә кирәк. Кеше йортына бара торган кеше әти-әнине олыкларга тиеш булабыз, шул гына. Бер рәттән, анда әйтелгән бит, ике ай, ике ел, ике ел, ике ел, ике ел туламыр ныклыклы балалар үстергә тиешле. Тагын материальный яктан да берсенекен берсе киеп үсә. Хәзер бит мына бер була, кечерәя дә чыгарып аталар. Мына шуның өчен да кимендә бер Дүрт, тагын бер нәрсә, дүрттән дә ким булырга тиеш. Ну, өч инде ул, өч әз ул, дүрттән дә ким булыр. Хәзер хөкүмәт тә өч балалыга ни тиген җир бирергә уйлый инде хәзер җыр салырга. Безнең заманда теге вакытта ук сугыштан соң өч балага хәтле алюмин талалар иде. Өч балага хәтле. Ике генә булса да алимент алалар. Өч бала булга тиеш, әйе. Хөкүмәт тә шул. Хөкүмәт каян? Шушы шәригатьтән алган нәрсә ул. Балалар күп булу яхшы инде. Безнең нидә, ана гарәп илләрендә бит балалар күп. Вот. Алар берсен берсе укыта, берсен берсе рәтә, берсен берсе итә. Вот. Баласыз кеше э, тору начар инде. Вакыт иткәч иләндерергә, вакыт иткәч кияүгә бирергә. Тагын шул әйтеп тә киттем, балаларга илән дип әйтергә ярый, кызларга кияүгә кит дип әйтергә дә. Әти, әни, менә бит нәкә никах укыйлар бит, беләсең, тәрбияле бала ничек эзлиләр, эзләп йөриләр бит тәрбияле баланы. Ничек тә булса, беркем дә Тәрбиясез кыз алырга дип әтиен-әнкәсе йөрми, тәрбиясез нигә малайга кызын бирәм дип йөрми, ничек тә булса тәрбияле булсын иде. Тәрбияне яшьтән үстерергә кирәк була. Ул төне буе йөргәч, аны хәзер хөкүмәт үзе аптырый. Кара әле, унөч-ундүрт яшендәге, унсигездә хәллә монда документы булмаган, сәгать уннан соң балаларны җөрмәскә урамда. Урам баласы бит инде ул. Менә шуның өчен балаларыбызны, әле баш тук әйтеп киттем, баланы күрше кеше йортларга барып уйнарга кушма, үзеңнең йортта балалар килеп уйнасыннар, рәнмәсеннәр каядыр китеп уйнарга, сабый чагыннан ук. И син үзең дә уйна алар белән. Үзең дә уйна. Комда да уйна, керәш тә бергә шунда, уйна да шунда, лыжада бергә шуышып йөр син аның белән. Ныклы уйлап бирергә. Болай син якынаязмы син атаңа анага. Вот әткәй шулай эшлә ди, лисап итте алып кил, лисап итмәдә бераз чабыш. Вот. Менә шуның өчен үз яныңны җибәрмәскә тырышырга кирәк, никъмәтне.
Бу ата-ана мәхәббәте балага салу юллары ничегрәк? Ата-ана мәхәббәте, вәт, менә дога кылганда теләбез, ата-ана мәхәббәте, балага, балага ата-ана мәхәббәте. Икесе дә берсенә-берсе бәйләнгән алар. Менә шуның өчен әйттем бит әле, аның белән уйнасаң, аның белән бергә йөрсәң, аның белән эшләшсәң, аның белән сөйлә, үзең янында йөрсәң, ул сиңа мәхәббәте арта синең анда. Мәхәббәтең арта. Инде ул каядыр чыгып киткән икән, ул кирәге әле монда, син юк, ул юк. Син аптырап йөрисең, кая йөри икән, нишли икән инде. Белдеңме? Менә шуның өчен һәрвакытта бала сорап китәргә тиешле. Туп-туры бар, туп-туры кайт. Бетте. Килгәләү ул. Бала мәхәббәте шуннан килә.
Эшкә, кешегә үзең белән ияртеп алып барырга кирәкме балаларны йөртергә? Каян?
Ну, үзең белән йөртергә, анда эшкә алып барырга, мисал, кунакка. Эшкә, теге зур үскәчтен инде мондый теге әлеге шабашка шикелле нәрсә, мин әнә беләбез үзем дә. Үз реп рәнгән әти-әнинең һөнәрен бала рәнергә тиешле. Әти-әни нинди һөнәр белә шөгыльләнгән, бала шуның белә рәнергә тиеш. Ни өчен әйтәм, үзе җанда диде. Менә рәнгән ул үзе әтисе, менә бер нәрсәдер ясарга. Хет плуйтник, хет столер, хет тегүче, хет нәмәстә, нәрсә булса. Менә шуның җанда ул булышсын, булыштын ул анда шунда. Булышмаса, карап торсын. Әт, ул бит ваҗиб гамәл бит әле, фарыз булмаса, әти-әни һәләре балага рәтергә тиешле. Шуның өчен нәселдән килә диләр бит. Ул инде аларның нәселдән килгән унда. Әйтик, менә мин үзем генә әйтәм, безнең Марта нәселдән килгән, безнең бабайлар асраганнар. Бабайдан килгән, бабайдан бабайларга, әткәйгә килгән, әткәйдән әткәйгә, әткәйдән миңа килде. Миннән хәзер менә әдипкә калды. Менә шулай калырга тиешле. Ул эшли белгәнне, әти эшли белгәнне бала эшли белергә тиешле. Ник эшли белә ул? Белә. Ник дисәң, әтисе белән бергә йөргән ул. Хресән булырга тиеш түгел. Инде кыз баланы әнкәсерәтергә тиеш әлбәттә. Юарга да, Тегәргә дә, анысы барын да тушы әнкәсе янында. Ул кыз баланы әтисе янында йөрми ул, дигән төгел. Менә шунда мәхәббәт арта. Бергә булгачтын, син кара әле, аерым булгачтын, менә туганың була, туган, бер туганың була, каядыр еракта була, елга бер күрешәсең, ул җыр, ни, җырагайды инде уже. Ә вот һәр көнне бишендә күрешеп торгач та, үз якын кеше. Менә шуның өчен балаларын да шулай үз янында күбрәк йөртергә кирәк. Бабай да әйтәдәй, ун бер кыз. Мына килеп керәсең, шул кечерәк генә җырт бит инде. Кая алар? Берсе бер юк. Кая югалалар алар, дидер ие. Кайсы сәкасында, кайсы страсында, кай бер күрим дисең син аларны. Да, уни, ун бергә, ун икенчеде бер малай таптылар. Беләм мин аны, Галләм абый исемле ниләрен бер малай таптылар. Ул малай ир малай дип әйтеп болар кайтып үстерделәр дә, ул малай юкка чыкты. Белдеңме син аны? Ә кызлар бар да тәртипле, бар да кияүгә чыгып, бар да кеше гомер итә башладылар. Менә нәрсә ул. Менә күп бала бик әйбәт ул, әлхәмдулиллаһ шөкер. Безнең шәригать тә куша бит инде. Нәселне калдыруга, күбрәк калдыруга. Вот, күбрәк калдыруга, нәсел калдыруга. Ну, нәсел калдыруга тагын бер нәрсә бар. Һәрбер кеше инде баласы булманга әйтәме инде, үз эшеңә җавап бирәсең син диде кыямәт көнне. Баласы юк, кыямәт көнне үз эшеңә җавап бирә. Да, менә шул. Ә Әби-бабайның гаиләдә булуы нинди роль уйный? Әби-бабайның гаиләдә булуы бик яхшы. Әби-бабай дип әйтеп алың йола сыпырына ала. Яшь, кечкенә малай менә мондый кечкенә чагыннан ук әби-бабай. Әби-бабай әйткәнгә тыңлыйлар алар. Ә әти-әни әйткәнне тыңлыйсы килми. Әбисе, бабае рәттә. Алар рәттә, алар начарга рәтми, яхшыга гына рәтә. Вот. Менә шуның өчен анда бар бабайлар әйткәчтен тыңнамаганнар ничек тегә тагын ясаган шушылай да бабай әйткән бу куак монда синдага монда атылмагыз бит дигән бәйләгәннәр дә да ил сынып төшкән әй бабайны тыңлыйсы бар икән шул дигән менә бабайны тыңларга кирәк олы олы бабайлар тыңлар бабай әби болар белән тәрбияле бала була. Тәрбияле. Семьядән алырга шул хатынны да әйтик инде, күп семьяледән яхшы. Күп семьядән яхшы.
Күп балалы гаиләдән.
Күп балалы галия, гаилә. Үзеңә дә шулай кирәк. Балалар, әлбәттә, якын инде анага. Анага да, атага да. Кыз бала бөтенләй дә башкачарак. Кыз баланы якынрак күрергә кирәк. Әтигә дә, әнигә инде бөтенләй дә кыз баланы якынрак күрергә тиешле. Болай хикәяләр белмисезме берәр теге? Ә? Хикәяләр бала тәрбиясе буенча. Бала дип салма ул башың бәлага ди, Бала салыр синең башың мөбтәлага ди. Вот. Менә тагын әбиең язып калдырган ни. Балаларым, чагаларым, Белмисез лә кадерләрем, ди, Белерсез лә кадерләрем, Табалмассыз каберләрем, дип калдырган, беләсеңме. Вот менә балалар китәләр дә югалалар, каберләрен дә таба алмыйлар әниләренең. Вот. Вәт бала дип салмагым башым бәлага дип бала сал да балалар турында бик күп Мөмкин хәтле йомшаклык белән нитәргә кирәк инде. Усаллык белән бер итеп булмый. Бала.
Бу дусларын ничек э, бала? Менә баштуга әйтеп киттем, монда килсен диде, сиңа килсен. Да, Ул малайлар шунда, аның урам баласы ул, монда синең малайлар җанга килми, ул тегендә киткән була. Монда син китмә, монда әйдә давай, менә ишек алдында эшлә син, монда шул якында нидә бул син аның белән, менә шуның өчен ни дуслары үзеннән теге тартмый торган, эчми торган шундый дуслар кирәк, микте чагындан ук. Тагын бер балалар, олырак балалар белән бергә йөрү яхшы. Үзеннән кечкенә белән булмый. Үзеннән кечкенә, үзеннән олырак кешеләргә иярергә тиеш балалар. Үсә баралар бит алар, олыларак була, элеккеге кенәдәй шунда. Вот. Нәрсә дигән шундый макал бар инде. Яхшы тай, яхшы тай бала ул, атка иярә дигән. Лыкш гиерә. Бала лыкш гиерә. Начар ат тай гиерә дигән, зур кеше бала гиерә. Бала болай әйтә. Белдеңме? Бу ят, ятныкы килә, үзенеке түгел. Менә шул, менә шунча сөнни мәкальләр бар инде аның. Вот. Балаларны.
Ни өчен ятим балаларны үстерүне ничектер яратмаганнар?
Ятим балайны болай дигәннәр, Ятим бала асрасаң, авызың-борның кан булыр, дигәннәр. Ятим бозау асрасаң, авызың-борның май булыр, дигәннәр әле. Вот. Ник дисәң, менә ул ятим бала тагын бер теге заманнарда эчәр оя булган. Эчәр оя. Эчәр хатын алганнар, эчтән хатыннар, эчтән баландан да балалар булганнар. Ну, арада төрлесе чыга шуны. Сөйләдем бит менә, арада төрлесе чыга диде. Ничә таласың аны? Бер шатан бит. Кыт асып куй син аны. Тыңламый икән ул, тыңламый. Тыңламый икән, тыңламый ул. Нигә тыңламыйсың син аны? Укымый икән ул, укымый. Укытырга кирәкме? Дин шәригать юлын укытырга кирәк. Ничек тә булса, тагын әйтәм, аңлатырга кирәк. Ярый белән ярамыйны аңлатырга кирәк. Вот шул. Кара әле, улым, бу бурыч ярамый бит, дип әйтеп, ярдәм коралы булып да үсеп җиткәч, теге балыгы булгач анда тыңламый инде, анда үзенең власть ала анда. Анда үзенең власть ала. Менә шул үзе үсеп җиткәч, балыгы булганча әрәтергә. Шул әгүзе бисмилла белә яралырга тиешле. Ә үзе бисмилла белән яратыклы ишле. Һәр вакытта әйтәм, тырып битмәсәң дә, беренче ниткән чагында ук шушының белән әгуз, ни өчен хәзер әйтәм, тагы да әгуз бисмилласез алкаш киле яралган балалар шул алкаш та була, аракы да эчә, тәмәке дә тарта, шул алар шуның белән әгуз бисмилласез яралган алар. Ул яралган чагында ук яралган. Менә шундый нәрсәгә әйләнде, менә шул. Безгә мөмкин хәтле тырышырга инде Ходай Тәгалә, я Рабби, шушы балаларыбызга, балаларның балаларына, аларның балаларына дип әйтеп инде. Да, әгәр дин юлларына кереп китсә, алхамдулилла шөкер. Ну шунда кертергә тырышырга. Ничек булса да кертергә тырышырга кирәк инде. Ялчан булсын бала. Менә мин үземнекеләрдән дә әйтә алам моны. Әткәй, син безне шушылай иттереп үстердең дә, менә хәзер, хәзерге заманда кеше арасында кыен безгә, ди, тормыш итәргә, ди. Аллаһ Тәгалә белә ул гына, дим. Кыен. Әгәр дә бит бар шундый хәдис, дөньяда кыен тормышта, авыр тормышта яшәсә, ана кыямәт кенә яхшы булыр дигән. Менә теге нәрсә шундый макал бар. Усал булсаң асарлар, юаш булсаң басарлар дигәннәр. Юаш бул лучше. Ул бер вакытта да ни дәреслек, дәрес сөйләргә өйрәтелгән балаларны яңгылга өйрәтмәскә, яңгыламаска инде. Үзең яңгылама, үзең яңгыламагач, балаң да яңгыламаска өйрәтергә кирәк. Аны тикшереп торырга, ул кая барган, кая нишләгән. Әгәр дә ул яңгылласа, юк, ул яңгылланман бетерергә. Яңгасы тәңре дошманы дигән тагын бар. Менә шәригатькә килә. Яңгасы кеше дигән тәңрене Аллаһ Тәгаләнең дошманы. Өчен Әй, авыр инде ул. Авыр. Башта әти ди, аннары әпи ди, аннары акча сорый. Аннары тормыш китерә. Хәзерге вакытта чисти өйләнгәчтен дә ата-ана өстендә Мулла явыр, әйткәннәр, ни бәйткәзе, миңа җон чыккан, әйдә үзкәнең үзең күр диләр. Һәм шул. Тормышта аналардан күп килә инде. Бу баланың тәрбияләре. Анадан күп килә. Ана, ана, ана, ана. Ни өчен аналар аяк астында җәннәт дигән? Нәрсәгә аны әйткән соң ул? Аналар аяк астында җәннәт. Карагыз әле, ул бит ана кеше ничек итеп менә шуны аңлатырга кирәк булабыз шул инде. Тугыз ай корсагында күтәреп йөрткән дә ул аны. тынҗыкларын каптырып, имчәген үзләп үстергән әле ул баланы. Аңланга тора кирәк инде, менә үсеп бераз аңлы берәк керә башлагач та. Үстергән ул аны әле. Тынҗыкласын җыкламыйча, җылы булсын дип тергән ул аны, җыклап ниткән. Үзе ашамыйча да ашаткан ул аны. Менә шулай иттереп үстерә бит безгә хәзер баланы. Ә ул шул бала шулай үстереп тә шушы начар юлга кереп китсә, аның ничек итеп ананың йөрәге чыдарга тиеш анарга? Теле белән әйтмәсә, күңеле белән рәнҗи. Белдеңме? Теле белән әйтмәсә, күңел рәнҗи. Вәт шул. Менә шуның өчен шул көнгә калганча шулай бер башлай. Аңлатырга туры килә шул инде. Аны күбрәк ана и ата Ана ата, ана ата өйрәтмәсә, баны ят кеше өйрәтә алмый инде. Мәдрәсә юк бит хәзер шундый. Әхлакый гыйлемне өйрәтергә.
Элек ни өчен балалар күп булган?
Аборт ясамаганнар беренчедән. Берсе ул, ул адәм үтерү. Анага җан кергән бит инде. Дүрт айдан көн кергән икән инде, андый ул инде ул тере, аңа кыямәт көнне әйтерләр, ди, ана, ник мин, нинди гаебем бар, ди, мине син үтердең, анасына. Нинди гаебем бар, ди, минем? Ана корсагында бернинди гаебе юк бит аның. Менә мана күп булмас өчен инде, нәрсә үзеңне сакларга кирәк. Үзең сакланырга кирәк. Ир кеше сакланырга кирәк. Яшь балаларга нинди нәсихәтләр әйтәсез? Ничек?
Балаларга нинди нәсихәтләр әйтәсез дим. Яшь балаларга. Яшь балаларга моны әйтеп торам бит, аларга иң беренче әти-әнисен тыңларга кирәк. Иң беренче әти-әни әйтте икән, син тыңла. Әй димә. Әй дип әйтү, все, бала әй диде икән инде ул тыңламый дигән нәрсәсе бу. Ярар дисен. Торабыз ике ортасында бөтен Марат сабый балага шулай әйтергә кирәк. Ул әти-әнисенә иң беренче буйсынырга, әйткән әйтте икән тыңнарга балаларга. Вот. Әй ярар әле дип әйтсәң булмый. Әйлә дисәң тагын булмый. Әйлә булгач ну тыңламау булып чыга. Ярар эшләрмен дип әйткәч, безнең башка ул. Ярар, диген. Ярар дию үзенә борычкап, сабый балага, балаларга әйтергә тиң, тыңнарга, нәрсә дә әйтик ә, әти, әнисе, менә тыңладым, ай, маладис булган икән, дип шатландырып ибәрә дә кирәк, ярый. Ай, яхшы булган дисең. Аннан соң балаларга киендерү ягыннан да, бераз генә кеше ягыннан кешедән калдырмаска кирәк. Хәзерге вакытта чаңгы шуалар икән, чаңгы да шудыр, лыжа шуа икән, лыжа да алып бир син аны, лыжа да шусын. Аның белән үзе белән басып торып, үзең дә чыгып кит, син бит әле бала тәрбияләгән, бала үскән чагында үзең дә япь-яшь. 80 яшендә карт түгел. Вот. Алар белән чаңгы да шу, алар белән чана да шу, алар белән лыжа да шу. Алар белән, аларны җибәрмә әле кая, үзең йөр шул алар белән. Вот. Менә шул ягында ла сиңа якынаялар. Вот. Алар беләләр ни икәнлекне. булмый. Бу ни, хәзерге яшьләр бик бозылды бит инде, бик эчкечелек, ни, шундый бозыклык күбәйде. Шулай булмасын өчен нәрсәдә ут эшләргә, чтоб җәмгыять төзәлде, яшьләр төзәлде?
Җәмгыятьтәге нәрсәгә хәзер дин юклыктан килә. Әлеге дә баягы шушы бисмилләсез яратылган аракы эчеп, тәмәке итеп менә шушының белән хәзер хәзерге вакытта да, хәзерге вакытта да әле әвәләндә сизмиләр, белмиләр ие. Шушы дин юлында йөргәннәр, ниткәннәр күпсенәләр хәзер. Күпсенәләр, күп белгәнне, күп дин юлында йөргәнгә дә күпсенәләр. Ул үзе эшли дә белми ул аны. Вот, хәзер яшьләр менә шулай итеп. Ә вот көнләшә ул арадан. Ә үзе эшләми. Хәзер мөмкин хәзер шул тырышырга инде. Вәгазьләргә тагын хәзерге яшьләрне вәгазьләргә зря кеше генә вәгазьли алмый. Шуның өчен аларга имамнар кирәк. Мөәзин тагын бер нәмәстә балалы муллалар да балаларын мәгаллимгә илтеп биргәннәр. Мәгаллимгә үзе мулла кеше үзе генә укыта алмаган, мәгаллимгә биргән. Мөгаллим, тагын хәзер бер нәрсә, ни өчен укытучыга әйтәбез? Укытучы бит аны, анага каршы әйтә алмый ул. Анага тыңламаска булдыра алмый ул аны. Вот. Ә әти-әни укыткан чагында, әти-әнигә аны алай да әйтә, болай да әйтә, тыңламый да, фәлән итли, фалай. Дин рәте өчен, түлке бирия кирәк мөгаллимгә. Ә бу мөгаллим дә анда шулай дигән, Мона мин, әйтик, шушы мөгаллимгә бирдем икән баламны, ул мөгаллим укыта икән, мона хәзер балага биреп җибәрә акча, нигә, баламны укыткан өчен, бар сине укыткан өчен мөгаллимгә бир ди шушыны, ди әтисе. Әгәр дә ул мөгаллим алса ул акчаны, ул мөгаллимнән ала да икенче мөгаллимгә илтә. Баланы ник бу шәригать Аллаһ ризалыгы өчен укытмый, ә укыта нәрсә акча өчен. Акча өчен укыта икән, дин керми, аның башына керми хәзер. Ул тик акча турында, акча турында гына уйлый. Акча өчен генә нитә ул. Шуның өчен мөгаллимгә түләгәннәр алар, әйтергә дә түгел. Хәзерге вакытта бит зарплат биргәч, анага садака биргә тиеш түгел. Имамнарга зарплат бирәләр икән, ничек анага садака тагы бирәсең? Анага садака дөрес түгел. Әгәр дә ул зарплат алмаса, анага садака дөрес, ул садака белән яши. Әүвәле балаларны укытканнар, муллалар укытканнар. Ничә әйткәннәр, алар бит зарплат алмаганнар. Муллалар өстендә бу балаларны укыту алар өстендә ул. Ник шәрәгатенә? Ул мәктәптәге укытучылар бит укыта алмый ул балаларны шулай. Аны муллалар укытырга тиешле. Муллалар укытыр өчен без кулларыннан тотып, мына монда китергә тиеш, мына менә сиңа бирәм, анда нәрсә дигән? Әгәр дә ул мөгаллим дигән динне, шәригатьне яхшы иттереп баланы укытмады икән, кыямәт көне китереп бирде икән, кыямәт көне әтисенең өстеннән төшә баланың хакы, шушы мөгаллимгә төшә дигән аның хакы. Өстенә алды икән ул дин рәтергә иттереп. Аны яхлый иттереп рәтмәде икән. На ниләрдә, шул шәригать ниләрендә. Йомгаклап әйтергә, я Раббым Алла инде сез яшьләргә, сез яшьләргә дип әйтәм, сез яшьләргә мөмкин хәтле иләнгәчтен иләнергә, иләнгәче бер нинди андый хәрам мәрам булга тиеш түгел. Бер, икенчедән, тагы да әйттем йомгаклап, Ә үзе бисмилла белә догасын өйрәнегез, догасын укып, хатынның өстенә менәргә тиешле. Ә вдруг шунда балага уза ул хатын? Бала ярала бит ул. Шушы бала нишләргә тиеш? Ә үзе бисмилла әйтеп төшәргә тиеш дигәндә. Ару килеш. Гөселле килеш. Тәһарәтле килеш. Менә шуның өчен балаларны шундый да, балаларга шул бал шундый да яралган балалар, әлхәмдүлилләһ, ки, тәрбияле булырлар. Шулай яралдырга тиеш һәм балаларны. Балаларга әти-әнине тыңларга, ярый белән ярамыйны аңларга, инде мөмкин хәтле мәктәпкә кергәнчә дин хәрефләрен өйрәтергә. Нинди хәтле дин хәрефләнияте? Ник дисәң, мәктәпкә кергәнче ул шише-быш хәреф ул. Мәктәпкә кергәч әрәнә ул. Моны урысча беләсезме, белмисезме, урысча яхшы беләсез бит. Вот. Мәктәпкә кергәнче әрәнегә хәрәп хәрефләрен. Вот. Шуның өчен ата-анасында күп инде аларның ниләр вазифалары. Балаларга шул тыңларга инде. И картаймышлык көндә инде шушы, әгәр дә син балаңны саклап тәрбияләсәң, әлхәмдулиллаһ шөкер, картаймышлык көндә син үзеңне нитәр, тәрбияләр. Ни өчен әйткән, бабаны чарадан төшергән чагында, чараны алып кайтыйк, сине дә шунда төшерергә кирәк булыр, диде малае. Вот. Нәрсә бирдең, нәрсә чәчтең, шуны урдың. Ат шул. Балага ул рәт шулай. Әби-бабалы да үскән, бик кадерле. Инде өйдә аракы мәҗлесләре ниләр булып күргән, тәмәке тартканнан күргән булса бала, анага нишләсәң дә булдыра алмыйсың син аны. Булмый ул. Мөмкин хәтле шул тәрбияле итәргә тиешле. Бабайның малае үсеп җиткән балык булганда өйләндерергә кирәк икән. Хәзер нишли, атка утырта да, ат белән бара да, авылга кереп китә лә атны. Малайны кыйнап бара. Малай түгел, җегет инде ул. Кыйный да кыйный икән, кыйнап, арба да кыйнап бара икән инде. Анда судан кайта, кызлар кайталар да әйтә, Бабай, ник кыйныйсың бу егетне? Вәт, әйткәнне генә эшли, әйтмәгәнне эшләми, ди. Соң ярар инде тагын, ди, әйткәнне эшләгәчтен. Всё. Бу киленгә ярамый. Тагы бара, тагы бара, шулай иткәчтән, тагы бер кызга килеп чыга. Бабай, ник кыйныйсың бу ни инде, малаем, ди, дигән. Егет булган бит инде, нә. Әйткәнлеген эшли, әйтмәгәнен эшләми, ди. Катырак кыйна, ди. Аны үзе белеп эшләргә вакыт җиткән инде анага, ди. Беләсеңме, бу кыз әйтә. Әһә, бу киленгә ярый. Белдеңме? Менә шуның шикелле, әйткәнне генә эшләргә түгел, әйтмәгәнне дә эшләргә тиешле алар. Бала чагада шушылай. Инде мәктәптән кайткач, дәресен хәстәрләдеңме, дәресен укыйсыңмы, тиген укыйсыңмы, моны укыйсыңмы, әйдә моны укы, тигене әйтеп, болай итеп, әйтеп торсаң булмады инде ул. Үзе әйтсен ул, үзе утырсын да әйтсен. Кара, әни килер, менә бусын белмим, әти килер, менә бусын белмим дип әйтеп нишләп утырырга тиешле. Ә берсен укыткач, хәзер шәригать динен шунда тыгарга кирәк. Иншалла, балалар Дин юлында йөргән хәзер егетләр күп, ул егетләрдән эмсалын белерләр чикер, шундый кызлар дин шәригать белән яшәгән йорттан хатын алырга кирәк, мат шул гына. Намаз укымаса да укый торган була, дин шәригать ул күргән була. Хәзерге вакытта намаз укый торган кызлар да күп. Әлхәмдулиллаһ шөкер. Тагын бер нәрсә, яшьтән рәтем укытырга рәтсәң, ул олалы булгач, егет, егет булгач та зур кыяуга китә әле, кыз булгач та ул укый. Укый ул, ничек белә булса да укый. Так шул. Инде хәзер тормышка киткәч инде тормышта да укый, укыячак ул намазын. Әгәр ул кечкенә чагыннан укымаган булса, кечкенә чагыннан синең янда нигә намаз укында ятып бергә ятып тормаган булса, ул ятмый да тормый да. Укымый да ул. Тагын бер нәрсә, иләнгән чагында әйтик инде ул күбәйтергә тиешсез без дигән дигәндә, безнең балаларыбыз күп булырга тиеш дигән кирәк. Вот, балаларыбыз күп булырга, кызга сынок әйтергә кирәк аны. Ул ничек нитә ул? Юк, кирәкми, бер генә дип әйтәме? Вот. Менә шуннан китә инде безнең тавыш нәрсә аннары. Юк. Юк, бер булды да шул, дәва бер нәрсә дигән, икенең берсе үлсә, берсе кала дигән, бернең берсе үлсә, нәрсә дә кала, бер нәрсә дә калмый. Белдеңме? Менә шулай дигән. Ярар, хәер, тәмамлыйк без инде. Ходай Тәгалә, я Рабби, инде һәркайсыбызга, балаларыбызга, балаларның балаларына, хәзерге вакытта инде Нәсел-улларыбызга та кыямәткә дин-ислам юлында намаз әһелләр, руза әһелләре, моны иман әһелләреннән булып яшәргә насыйп әйләсен инде, йа Рабби, бер Ходаем. Олыларны олылап, картларны картлап, дигән, әбиләрне әбиләп, бабайны бабайлап, да, да, бу акчага гына кызыгып түгел, бабайны акчасына гына кызыгып яратмасыннар, бабайны болай яратсыннар аны, беләсеңме? Шуның өчен Ходай Тәгалә, йа Рабби, Әвәл-ахырларын Ханык кылсын, балаларыбызга тәүфик-һидәят бирсен, иләнмәгәннәргә иләнергә насыйп булсын, иләнгәннәргә гаилә бәхетләре бирсен, матур-матур балалар, кызлар үстерергә насыйп итсен. Иң беренче кыз булса, бәхетле ана. Беренчесе кыз булса, бәхетле. Вот. Менә шуның өчен